Seesei yi, mibisa, The Minister for Interior, Mubarak Muntaka, a described the violent incident a esii wɔ Ablekuma North Parliamentary Rerun sɛ ɛyɛ wake up call for Ghana security agencies ahead of Akwatia by-election. Na mibisa wo o, ɔse deɛ asie no ayɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa no yɛgyina so na yɛde hwɛ sɛ yɛkɔ akwatia yi biribi saa nsi bio mhm. na wotie ne nsɛm no a ɔka ba akyiri ɔkyerɛ sɛ ɛnkɔsi wɔ akwatia saa mhm. nti amanfoɔ se political parties ne actors no mhm. obiara mfa ne ho nto so mm. nsɛm a the interior minister aka no yɛn nyinaa yɛnye ntom na yɛnya yɛ ahobammɔ mfa nhyɛ securityfoɔ no nzae Na Franco, it brings me to the point a mebɛdi saa nkɔmmɔ wei na anɔpa yi sɛ, in as much as sɛ yɛblame security foɔ no sɛ wɔagyina polling stations ahodoɔ ɛna wɔgyina hɔ idle ɛrehwɛ ma deɛ asie no asie. Franco, those guys a na ɛwɔ hɔ no, sɛ yɛka sɛ yɛsɛkye wɔn a, ebinom wɔ guns mhm. ebinom wɔ pepper spray mhm. i mean ɛyi eh, how a ya ɛɛ ekumsi ɛkɔ ɛɛ pressure mu no deɛ na ɔyɛ oyi pepper spray ebinom wɔ sekan ɛhyehyɛ wɔn ho but they were not pushed ɛni nti na saa deɛ no ama no mhm. but yɛn security no a ɛkɔ hɔ nom a wɔn kɔ bɔ ɛho ban no wɔn kɔ empty handed. polisini no gyina hɔ sɛ ɔnkura baa ɔnkura tuo ɔnkura hwee ana ɔgyina hɔ deɛ ɛkura wɔn mpanimfoɔ no motorola no a wɔn de kasa no over over over over
ɛno pɛ na ɛkurakura wɔn polisifoɔ no nso so a wɔ polling station hɔ no bra wɔn yɛ binom mma o wɔn yɛ binom nkunu o wɔn yɛ binom yere o wɔn yɛ binom nuanom o the blood that runs through your vein ɛno bi na running through ɔmo mm, vein mm-hmm. you think saa police ni ni gyina hɔ unarmed na obi aba fully armed na ɔbɛyɛ yi a police no ɔnyɛ dɛn ɔbɛpɛ baabi afa afranko owu anka ɔbɛyɛ dɛn mɛpɛ baabi kura afa ɔfa ɛyi mɛpɛ baabi afa but you see yà protect wɔn mo yà ma wɔn mo eh, bullet proof yi bi yà ma wɔn mo atuo eh, ní adeɛ kurakura wɔn mo a mm-hmm. you even dare not go closer. yes.

Ɛyɛ deɛ ntia? Knowing where we are coming from, yɛn sɛ ɛba elections a, saa berɛ na amanfoɔ kyerɛ akakabensɛm, amanfoɔ kyerɛ ɛ, obi ne obi kura wɔ asɛm a, ɛhɔ na ɔpɛ sɛ ɔkɔ resolve no. Na woka kyerɛ polisini no a ɔkɔ hɔ no sɛ ɔnkɔ empty handed, ɔnkɔ gyina hɔ saa. Ɛɛ, ɔbɛgyina hɔ saa. No hwɛ ɛno ɛ na no ɛduru baabi a ɛdeɛ no afei mehu sɛ ɛ electoral commission adwumafoɔ no na wɔn sesɛ wɔn nneɛma. Wɔn sesɛ wɔn pɛpɛs apɛ baabi afa Their life is also at a risk. Enti yɛnye mo ntaka nni. Honourable Muntaka Mubarak, yɛnye n'asɛm no nni anaa parties should get prepared going forward wɔ elections ahodoɔ a ɛda yɛn anim a ɛreba nyinaa starting from akwatia sɛ Nyankopɔn de yɛn nkwa kyɛ yɛn a by-election ɛbɛkɔ so wɔ hɔ anaasɛ sɛn? Ɔfa, deɛ ɛdi kan, Wotie the interior minister no ansɛm a ɔɔka a, he is giving assurance to a lot of Ghanaians sɛ Nyankopɔn yɛ adom a if you look at Akwatia by elections a, nnoɔma bi wɔ hɔ a ɛntumi ɛnsisi. And as as a minister a ɔyɛ in head head of the interior a police service ne saa nnoɔma no nyinaa hyɛ n'ase no, he is trying to communicate to Ghanaians sɛ Nyame yɛ adom na sɛ yɛkɔ fa Akwatia by elections a, saa nnoɔma no ɛnsisi. Ɔfa. Me meteɛ yi I totally disagree with him me ne no nyɛ adwen na ebia na ɔmo make a certain kind of statement sɛ anhwɛ a Kwatia deɛ ne deɛ it will more dangerous extremely dangerous ɔfa hwɛ this is the Ghana police ɔfa Ghana police May eight twenty twenty five we will provide security for Ablekuma North Coalition Wei dɛ Ghana Police a wɔse The Ghana Police Service has expressed its readiness to provide security for the collation of the Ablekuma North Constituency twenty twenty four Parliamentary elections. The police gave assurance at a press conference held in Accra last Tuesday. Ɛnɛfa before sɛ yɛkɔ fa Ablekuma North ba re run no, na the Ghana Police Service fo aba abɔnten abɛka akyerɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adom na sɛ yɛkɔ fa the re run a, the nineteen polling stations na aka no, they are going to provide adequate security. They are going to make sure sɛ they are going to police that area and Ghana ni biara nkɔ akɔto aba biara no kɔ na kɔto aba a problem biara nsi. Ɔfɛ I want to ask you I'm bringing in deɛ ɛsi wɔ Ablekuma North yi can you tell me sɛ the police they were on top of their job? On top of their job?
Yes so this is the PRO Akrofi for for the Ghana police service ACPO ɛna ɔse ɔno mmom na yɛ the official mouthpiece of the Ghana police service they are ready

Nea nti a meka saa ne sɛ, ɔfa, yɛwɔ two hundred and seventy six constituencies, if we have two hundred and seventy five MPs wɔ parliament a, then you ask yourself, what is the problem nti a yɛntumi nya MP baako ma ne nkɔka ma no nyɛ two seventy six? Because it goes to a point a, if you look at nnoɔma a ɛsisi yɛ, yɛbu nnipa, ɛhunahuna nnipa, ɛduru baabi returning officer ne saa nnoɔma no nyinaa ɛka sɛ wɔn ntumi nkɔ nkɔyɛ adwuma no, it tells that there was a kind of problem over there, they have to fix the problem. Wohwɛ tension a na ɛwɔ hɔ no, ɔfa, tension no ano ɔhye. Enti the Ghana police service na anka ɛsɛ sɛ wɔtumi prepare wɔn ho yie ahead of this particular elections but the Ghana police service they failed on their job. Hwɛ, pɛ video saa na na wokyerɛ biribi yi. Ɛduru baabi na polisi hwɛ saa NPP ni a wɔbu ni Lloyd yi, ɔfa nso wɔgye no firi policefoɔ nsam. Lloyd no, ɔne policefoɔ no agya no yɛgye no firi wɔn nsam. The Ghana police service yɛgye no firi wɔn nsam ɛne yɛbirim no ara hwɛ ɛne yɛbirim no no yɛbirim no. Na if you look at obi te sɛ Hawa Kumsi na baabi a na Hawa Kumsi wɔ no there was a police protection over there na polisifoɔ wɔ hɔ but nkorɔfoɔ no was able to overpower the police ɛkɔ kɔ bo Hawa Kumsin so what is Mutaka telling me this morning ɔfa deɛ ɛtɔ so mmienu if you look at the interior minister if you look at politicians a they know this kind of people who are doing this kind of things they know them.

Ah! A ɔhyɛ n'ase no na ɛhyɛ noɔ. Me se awerɛho nti wo werɛ nho. Ɔnhui. Dabi wo werɛ nho. Oh.
Sɛ dɛ sɛ the IGP they have to give you an order to do investigation before you do investigation. Aberɛ a nim sɛ yɛabu nipa, yɛpira nipa. The IGP gyesi ɛma wo a directive before you can work. Are we serious in this country?

Na this is one man he was picked from the police na ɔfɔ yɛ birim no na listen to what the IGP the interior minister is telling us this ma ɔse wa forward videos no ɛde ama IGP so they are going to do investigations obi bɔ korɔ no wɔ w'anim arm robber awia deɛ wɔ w'anim police ni antumi ankye no wɔntumi anyɛ hwee afei na ɛde video ho akɔma police fɔ sɛ ɔmo nyɛ investigation are we serious in this country. Enti interior minister akasa yɛmfa nyɛ adwuma? Wo sɛe?
Wakasa Ɔfo ma yɛmfa me nyɛ ɔfo adwuma? ma menka asɛm baako nkyerɛ wo Hwɛ, adeɛ baako a ɛya ne sɛ, Ghanaian politicians will always play with our minds and intelligence. Wonim sɛ Ghana ha wɔfa? Ebia anka amanfoɔ wɔ adwuma yɛ a, anka this kind of talk anka ɛso nni mfasoɔ. Da bɛn na woate sɛ US foɔ kɔ akɔto aba? Ne yɛse Donald Trump ba abɛto aba na tax di n'akyi. Deɛ bɛn nti a wɔkɔ akɔboa amanfoɔ? Woahu bi pɛn? Hwɛ, ɔfa, awerɛhosɛm ne sɛ, if you look at this Ghanaian youth a wɔwɔ into this tax a, majority of them they are not working. Na me ka kyerɛ wo sɛ if you look at unemployment rate ɛwɔ Ghana ɛyɛ fourteen point seven na if you look at how Ghanaians are going through problem of adwuma ni hɔ o enti youth no ɔte hɔ na sɛ ah Kwame wasɔre ne ho ahomakye bɛyɛ four address yi aba abɛtena ha yi obi bɛtumi afrɛ wo aka akyerɛ wo sɛ yɛkɔ akɔ akɔto aba nti bra bɛyɛ matwam andi n'akyi Ɔfa mibisa wo, sɛ na wo wo bɔɔ brɛ yi, obi bɛtumi afrɛ wo sɛ ɔyɛ ma wo yɛ bra bɛdi matwam a wɔ n'akyi? Ɛnsi. Because sɛ Ghana adwuma nni Ghana ha no and the youth are vulnerable adwuma nni hɔ nti no always they try to go after them, they try to deceive them and they follow them. The politicians know sɛ what they are doing no it is wrong, it is illegal but because wɔbɛhu sɛ Ghanafoɔ youth no nni adwuma yɛ no always they they they they they will confuse them. Hwɛ Ɔfa hwɛ adeɛ. Ghana health sector the last three years amanfoɔ nnya nnya adwuma ni o Ghanaians a wɔyɛ nurses a wɔawie school a wɔte fie ɛyɛ seventy thousand ɔfa Tefi Ghana meka kyerɛ wo no seventy thousand Ghanaians wɔn akɔ school awie awie wɔn yɛ wɔn akɔ tertiary o akɔ nursing school akɔ health school seventy thousand of them are at home ɛnti ɛnɛ Kwame Tanko bɛbɛ friend sɛ bra na kɔ gya mu because wɔn nni adwuma yɛ nti no wɔbɛdi wakyi majority of them have become slay queens ne saa na wɔn boa ka kyɛm sɛ meboa. Ɔfa me boa ka kyerɛ me sɛ meboa. Na you have graduates, they don't have any work to do. Wonim sɛ annually, tertiary institutions no, over two hundred thousand Ghanaians na ɛwie sukuu. Ɔfa, two hundred thousand Ghanaians na ɛwie sukuu. As I'm talking to you this morning, na ano ada a me kyɛkeeɛ, over six hundred and eighty thousand tertiary graduates, wɔte fie. Thirty point three percent ɔmo te fie o ɔmo nyɛ adwuma teacher foɔ over fifty thousand ɔmo te fie ɔmo nyɛ adwuma reason yɛ dɛn because adwuma bia ni hɔ sɛ adwuma wɔ hɔ a you can not convince any one to go and join a tag na kwame hwɛ bra wo brɛ yi wo sɔre deɛ yɛ yi ne lady mu kɔ school na ɔmo apass through the ranks and far aba bɛ wie school akɔ tertiary ne saa noma no nyinaa wie na sɛ ɔba no wɔ adwuma yɛ a ɔba no bɛ sɔre sɛ ɔkɔ akɔdi politician bi akyi sɛ obi kɔ akɔbo obi nti ɔnkɔ nkɔ bo no ɔnkɔ nkɔyɛ

Me se kɔkyɛ dɛm. Police yɛ under him. I don't wɔn sɛ yi. Police yɛ under him, fire service, immigration, yes, yes. wɔde all the security bɔɔl. Yɛsɛ asɛm twa bi didi adanseɛ deɛ si wɔ ablekuma nɔɔfo. Ɔsɛ ɛno abɛyɛ wake up call. Ɛno abɛyɛ wake up call. Enti what is going to happen ne sɛ saa mmerantewa no nam hyehyɛ hyɛ nneɛma kukuku na ɛde kɔɔ no ebi nsi. Wuli wake up call a yɛaka no kurom a go and check Talensi by election. Talensi bae lɛkyen, deɛ wake up call ne yankɔ Kyere pɔne, deɛ wake up call ne yankɔ Atiwa, deɛ wake up call ne yankɔ Ayoa waso west wagon, deɛ wake up call ne yanka Deɛ asɛm na yɛka ne na anɔpa yi This is not about theoretical issues This is about practical matter Ma menka asɛm kyerɛ wo fa hwɛ Deɛ ɛmaa Akwatia deɛ no kura mpo ɛhu ne sɛ Akwatia deɛ no, na ɛyɛ NDC foɔ seat, wonim saa? Yeah, ɛna NPP foɔ kɔ gyeeɛ.
Ɛna NPP kɔ gyeeɛ.
Yeah. Now if look at the votes margin between ɔno NPP ni ne NDC ni no a, ɛyɛ two thousand and sixty three. Mm, eh, very close.
Very close.
Wopɛ baabi baako a wɔatwe ho ntonto, atwe ho dawere, ntɔkwaw asi wɔn ho pɛ a, ɛyɛ akwatia. Mese. Ɛna akwatia, this is not the first time sɛ ɛkɔba election wɔ hɔ. Mese. Yɛnim deɛ ɛsisi wɔ hɔ. Thank you. Abranteɛ no a yɛfrɛ no Ernest Kumi no, if you look at sɛ ɔbɛdii MP no a, ideally, ɔdi no one, one month pɛ o. Yes, yes, yes, yes. One month pɛ. The tussle. Yeah, tussle a ɔkɔɔ mu ne saa nnoɔma no. Now fa hwɛ, ma menka asɛm baako nkyerɛ wo, any time there's change of power in Ghana na sɛ election yɛ too close and we are going for by election a, expect deɛ ɛbɛsi. Aye, aye, ɛno, ɛno no, um, the, the party in power no feel sɛ it's easy Thank to you. grab it. Thank Sɛ you. metia yi, Thank me you.
maka akyerɛ wo sɛ Yes. NDC can easily win a kwatia. Yes. Mese ɔfa. And ɛno no, if you listen, me, me, medidi nkɔmmɔ bi tietie nkɔmmɔ bi. Anhwɛ a this kind of elections a ɛbɛkɔ so wɔ akwatia no, I don't want to sound say to be bloody.

Offer even if they arm the security and people are doing illegalities they know them they will not go after them. Eti what what are you expecting now? O, o, me. Aye. Me deɛ me se. Yɛn kyiri pa.
O se. Deɛ asi no yɛn kyikyi. Ah, there should be something pragmatic for me to see. No matter sɛ Kwame. Ɛyɛ yɛ tɔtɔ. Ah, Kwame yɛ MPP ni. Adeɛ na Kwame yɛ no yɛ ban na wɔ power but deɛ ɔyɛ no nyɛ because it is an illegality the law is going after him. Then is what we are talking about. There is a clear difference between party in power ɛne sɛ bia wɔ opposition. Ase adeɛ asɛm na yɛka yi. Both the NPP and the NDC, if they are in power, they use their influence and power to suppress the will of the people. Mutaka pɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ te saa mmeranteɛ wei yɛ nnan na wɔkye amanfoɔ boɔ mu yi ehunahuna bi, the Ghana Police Service cannot go after them. If you have a committed dedicated police team ah ɔfa me ba ɛne yɛmfa no sɛ ɛnɛ ada yi obi adi bɔne na sɛ ɛnyɛ papa so a na Ghana police service obɛtumi akɔ akɔ akɔkye nipa no a gyesi yɛtena hɔ issue instruction ase akɔ akɔfa nipa no what are we saying this particular morning it is not about theoretical wode asɛ ɔgye ne di too much asɛ ɔgye ne di sometimes that is the problem I'm having with you wogye nipa di ntɛntɛm dodo ah Ɛhɔɔ Interior Minister Wo sɛ, kasa wodze ma me nye no yɛnte ha na ano ada na ɛhɔɔ Foreign Affairs Minister ka kyerɛ sɛ yɛankɔ ankɔ ankɔto aba ansupporte LGBTQ plus de asɛm na woka kyerɛ me? Ɔnyɛ Cabinet Minister, he is a Cabinet Minister, this is a substantive Minister, ne nsɛm a ɔka deɛ ɛna ɛyɛ convincing de ma wo? Ebia ɔbaa no ɔsɛ okay this is the kind of road map sei ne sei sei ne sei sei ne sei sei ne ah you could not even supervise four nineteen polling stations only nineteen polling stations ɛhɔɔ constituent nyie fa nhyɛ mo nsa Ah are you not are you are you are you not worried? Owura nhu sɛ Ghana no a yɛte no politicians are always playing with our intelligence and conscience ɛnha wo. Look at what the minister is telling me this morning na nipa ma di ne ho yaw ne IGP. The inspector general of police adɛn na wodi ne ho yaw? Na wotoɔ gye sɛ interior minister mmom ɛna ɛma wo a directives and an order to do investigations about illegality. Ɛnti wo deɛ wonya nyɛ w'adwene sɛ wokɔ akɔhwɛ sɛ deɛ na ɛrekɔ so And look at the way they were beating people as if there is no tomorrow. Yɛbirim nipa ɛnna ɔma maame nka asɛm kyerɛ wo. Adeɛ wei, adeɛ wei. If there is going to be another by election whereby power will change, ebi ɛbɛ escalate akyɛn adeɛ wei. I'm telling you. Hwɛ, wokae owura yɛ difference am George. Deɛ esi wɔ ayawa so west wɔ wɔn se if they come to power Deɛ ɛsii yɛ no, they are going to they are coming out for a revenge. Yes. Hannah Bisiw, n'ano ada yi, issue no nyinaa ɛkɔ so nya awurade nya. Hannah Bisiw se wɔne wɔ on feeling pains biara de ma Hawa Kumsin. Wɔkyɛ ne video no. Sɛ ɛnyɛ ɔno a.
Ɔsɛ. Ɛnyɛ ɔno a. Ɛnti saa video no so da hɔ. Ti video no so da hɔ. Ɔkyena if power changes,

Ana ɔfa onim?
He knows! Mate. So what is happening this morning?
Me ba bɛbɔ wo voice note no anɔpa yi, fa wo voice note brɛ me. Momfa eh, number no nto eh, eh, screen no so ɛma eh, yɛahwɛfo a wɔn ɛhwɛ yɛn no. Na wo nso fa wo voice note brɛ yɛn 0240333176 0240333176 na wode wo voice note no afa yɛn short ɛma me na ɛmmoa yɛn nyinaa. Momma yɛn mmerɛki wei yɛnya

Ɔmampanin John Dramani Mahama has with immediate effect, ɛnnɛ yi a, saa bere yi a merekasa, ma no gu so a merekasa yi, adirect sɛ n'appointees a ɔno appointe wɔn mo, eh, with immediate effect, obiara fuel allowance ne allocations a yɛde ma wɔn nyinaa no, yɛn cancel ne nyinaa, yɛn scrape ɛmfa mfiri hɔ. Wei yɛ nhyɛ Ɔmampanin John Dramani Mahama se ɔyɛ.